Madok i kom lok me tekwaro, pien kobedi i cawa-ni an atye ka timo tekwaro, ci lokke ma akatti kwede nongo lok mapek, lok madit ma wacone tek. Ento, tipo myero iwac kit ma en mito kwede. Ci weko, lok ma an abiloko-ni ene ni, lok ma mako kom Brigedia Okoya ma i kare ma to onongo nen calo pud kinywale anywala dong. Acholi, An bene abedo ka winyo history pa Brigadier Okoya kit ma wun wubedo ka winyone-ni, pien onongo an pudi atidi ma en to-ni. Ento i kare ma yub me golo kome, ocakke i lobo Acholi. I mwaka mukato-ni, en aye ma onongo dong an atye ka telo tekwaro Acholi calo Prime Minista. En aye Timone okelo litino pa laro aryo, acel oa ki pa laro dek ma tye odek, acel oa ki gang pa brigedia okoyagi i kaka pa brigedia okoyagi ni gin gibino bota kun litini weng gubino papat pe ngat man bene ngeyo ni lawote tye ka bino gin gurwatte bota nanga wang acel ci gupenya ni

Kit ngo ma weko Acholi golo lyel pa dano ka oto? Acholi golo lyel nongo dan-ni kiyiko woko i kare ma en peya omayo en, ci Acholi Ka oyiko en woko, kare romo ma kidwogo lyelle paco. Ci dong gin owaco ni, Aa, Brigedia, ma dong iyiko gangi kono? gang botwa ni koro an awaco ni ladira pire ma lubbe ki meg pa Brigedia Okoya atamo ni in dong idit dok in bene in ibedo lamony. An aweyo apire in ibed lamony, in ma ibino bota-ni, pien ngat acel obedo apire ma yam otiyo okic para dici. An awaco ni, macalo lamony, ka in kwoni otum, cik bene waco ni omyero kimini woro ma lubbe ki rwom.

Lega obedo i Cathedral, Bishop cang dyere aye otero lega. Ka gikwanyo kome kitere kimine mony aye oyiko. Mony mutingo ni pol pol beara bene obedo Brigedia keken aye obedo pol beara. Mony aye kimine en oyiko. Kimine bene twenty one gun salute mujinga kicel i wiye. Ci dong, ma lubbe ki lok ma en an anongo ki bot ludito-ni, ci awacce ni, Dano ma dong kimine woro kit eno, dong lyelle dong pe kiyelo. Gin ma dong itimo kipedo ka po pire keken dong, ki yung lega me nipo. Mano gin ma awaco ki litino pa laro ma gin gubino bota. Macalo tawo, ngat acel oa ki tung cel, ngat acel oa ki tung ca, ci gurwatte bota. Lok ma lawor dok otimme, ma tawo ma dok Brigedia otimo doki, lawokke bota, ma en aye amyero wacone ni, pien owaci waci, Brigedia, Lawur ocwalo leke ni, Tit kwona ma lubbe kit ma an abedo i tekwaro acoli kwede, tic ma an atiyo macalo lamony ma lubbe ki tekwaro acoli me rok mumaya.

In ibirwatte ki dano mo ma danne enoni, en aye obititti. Lok ma mako kwona ma lubba ki tekwarona ki ki tona ma lubbe ki tekwarona. Litino Acholi, Timu pe bolowa cawa. Tipo pe bwolo dano. Tipo timo jamine kene. Ene wek awaco ni tipo me tekwaro oa ki bot Lubanga. Timo jamine kene lawor kine ma romo cawa abic ma bino i abicel. Arotte ki laco mo i dye taun. ma omako kwot i cinge i dukan ci an apenye ni budhe man ngo eni ma in ipayo ne owacci en ni kwot an awaci mwaka ne tye adi owaco ni mwaka na tye pyera biro ci an awaci man kwote bitimi ki ngo ni kwote eni ni Jugang pa jo pa laro. Jugang pa Brigedia Okoya en aye gin owaco ni an apar kwot eni ni ki mito mino ki ladit president. Ci dong kata wa i kwot kono tije tic ango ci awaco latin wek an dong atiti ngo ma weko acwiny. bedo ki kwot litino acoli laditti ocako tito kwo ma Brigedia Okoya owaco ni tit kwona ma lubbe ki tekwarona kit ma adongo kwede macalo awobi. Tic ma an atiyo i kare ma an awobi me rok ma omaya ma lubbe ki tekwaro acwli kit ma yam itino i lweny acwli me rok mayo dano. Ladit-ti ocako tito ki doge. Pe itito acwiny. Pe ian ba. Ladit-ti ocako tito ki doge. Lokke ogudo kwo pa Brigadier Okoya weng. Lokke ogudo kit ma myero lok omaye kwede, kit ma Yanga myero lok omaye ki dano, ngo ma kitimo. Lokke bene omyero ocito ka gudo. me rok mumaye oa ki tung kwene. Weng lok pa laco-ni otito ni weng tye i agikkine dong owero wer lyel kit ma en Brigadier Okoya waco ni, Wer koka. Koka wuci laco-ni bene i agikki me wero wer lyel me tyen acwali koni ka an awaco ni, Awac labangi labol, labangi caden. Koni obikato ki koma, koni rwodi acodi kato ki koma, ki ma enini aye gin ma an amito awacciwu, ci wun wuwiny dwon laco-ni. Nyiya Vincent Okot. Kakani?
Kakana Paibona Babal.
Aa, Paibona Babal moco ngo? Moco waro. Waro?
Waro.
Waro ye.

Ngeye ni me dok tye i dog gang ma naka yam kigoyo cel ci bulu gin gibedo ki tong pien i kine-ni yam cito monnye gang ma kigoyo ki gogo odito dong gin bedo ki kaba tong kaba nongo akora tye i lake aye awobe bedo ki tong alwiya ka dong mony dong ocak ki